Selâm aleykum, aziz seyirciler! Bugün bizim misafirimiz Lüiza hanım. Selâm aleykum, Lüiza hanım! Aleykum selâm, Zera kadam! Balıqta kim olmağa istediniz? Arzularıñız yerine keldimi? Balalıqta men nasıl zenaat saibi tek olmağa istem edim. Yahşı oynay edim, oyuncı olmaq istey edim. Soñ bilesiñmi, men kemane, kemane çalğı dersine bara edim, qatnay edim ve menim ocam meni pek maqtay edi. Onıñ içün eger men bu şeyni inkişaf etken olsa edim, men belkim güzel bir çalğıcı olur edim. Men pek yahşı ressam ete edim. İyi, eger kene de bu ressam devam etken olsa edi, belkim ressamcı olur edim. Kiçkene qızçıq olğanda men daima menim başımda, yani menim kafamda toqtamay nasıldır bir böyle kino, masal, Tasavur ete edim. Ve, elbette, bu kinoda eñ baş rolinde, qaraman rolinde men iştirak ete edim. Ve böyle bir çoq seriyalı öyle bir kino edi. Sende öyle barmı? Sen öyle kimlerde ola? Men belesem, eñ böyle artistlikke, işte bu aveskârlığım andan başlandı. Onıñ içün men. Mümkün demege menim arzum kerçekleşti, men arzuma yettim, men sanatçı oldım. Ağaqta nasıl bala ediñiz? Ana-babañız siznen ğuyrulana edimi? Balalıqta ğururlana edimi ya da şimdi? Sağlıqta. Olardan, onı olardan soramaq kerek. Alla sağlıqlarını bersin. Bugün qısmet olsa barsam, mıtlaq soraycam. Ğururlana edilermi olar menen? Men bilesem, ğururlana ediler. Çünki bilesiñmi, Vera, men tekarançıq, yaramazçıq, böyle viatikçe qızçıq olsam bile, men pek terbiyeli edim. Men yahşı oquy edim, mektepte pek yahşı oquy edim. Tek beş, pek sirek böyle dört, dörtler alıp ketir edim. Soñ pek icatlı bir bala edim. Çoq şeyge pek, çoq şeynen meraqlana edim. Çoq bilgi olğanımnı istey edim. Bu cetten men pek er vaqıt bir areketler yapa edim, men bilesem. Misal içün, men, eger mende, men kibi, menim qız balam olğan olsa edi, men pek razı olur edim. Qırmsılı lampanı tapsañız, nasıl üç istek, oy, qırmsılı lampanı tapsañız, nasıl üç istek sorarsıñız? Nasıl meraqlı sual! Bilesiñmi, öyle eger tılsımlı lampa, menim tılsımlı demek, tılsımlı eseklerim olmaq kerek, sımarışlarım tılsımlı olmaq kerek. Men ister edim, bütün dünyada bu Yalan aytqan, cinayet etken adamlar, olar öz cezanı payını alğaylar, amma bütün olğan yalanlar ya da böyle aqsızlıqlar, yamanlıqlar açılğanını ister edim, bütün dünyaca. Soñ bütün böyle qorqunçlı silâlar yoq etmege tırışar edim. Soñ bilesiñmi daa nasıl istedim? Men tapar edim ilâc. Ya da böyle bir zemzem suvu, onı adam yutqanınen birden tedaviylene. Men şimdiki zamanda, zamanda men kene de onca bir, yigirmi yaşına, böyle on doquz, yigirmi yaşına qız olmağa ister edim. Soñ bilesiñmi daa ne ister edim? Bütün dünya boyunca kezinti etmege ister edim.

Öz ailesinden nasıl müimşeler ögrenmek kerek, demek almaq kerek. No eger güzel aile, güzel qoranda olsa, böyle güzel terbiye bergen olsalar bu balağa, demek bu bala birinciden nege bu ananeviy böyle adetlerge ögrenmek kerek. Ve bu adetlerni daa eyileştirmege tırışmaq kerek. Añladıñmı? Misal içün, eger bu ailede güzel munasebetler olsa, bir-birlerini pek sevip saysalar, büyüklerge ürmet etseler, bu pek yahşı adetler, menimce. Ve bunı, elbette, balalar bunı körip, öz qorandalarına soñ daa Almaq kerek ve inkişaf etmek kerek, menimce, böyle. Eñ güzel diycem, eñ güzel Quranda da olğan şeylerni balalar bunı özüne tatmaq kerek. Qırımda ve bütün dünyada ise həm balalarğa nasıl tilekler tüler ediñiz? Bütün dünyada qırımtatar balalarına ve Qırımda yaşağan balalarğa, elbette, sağ-selâmet yaşap, ana-babalarınen bahtlı yaşamaq, cazlı yaşamaq, amma qırımtatar olğanlarını bir vaqıt unutmasınlar ve. Qırımtatar olğanını ğururlansınlar bu şeynen, ğururlanıp bu özlerini is etsinler. Men qırımtatarım demege aslı da utanmasınlar ve qorqmasınlar. Soñ men ne aytmaq isteyim, qırımtatar olğanını olar daima tasdıqlamaq kerekler, yani soñ ana tilde ögrenmek kerekler, ana tilde laf etmege, elbette. Toqtamay bu, men nâpayım da, men bizim halqımızğa nasıl fayda ketireyim dep, tek öyle fikirlernen, öyle bir duyğularnen yaşamaq kerekmi? Meni daima böyle östürdüler, öyle fikirlernen. Men, köresiñ, ösip büyüdim böyle fikirlernen. Özüm de tırışam böyle yapmağa er vaqıt. Endi men Eminim, sen de böyle olacaqsıñ. Balalar belki, men şimdi ayttım, düşün, belki balalar tekaran añlamazlar men aytqanımnı, belki razı olmazlar. Amma vaqıt kelir, tez vaqıtta kelir, soñki şeyniñ qıymetini soñ kesersiz, inşallah, men böyle bilesiz. Ebet, men añlayım, siz şimdi Oynamağa, çoqça oynamağa, şenlenmege isteysiz, başqa şeylernen meşğulsiz. Amma bu şeylerni birazdan soñra adam endi ötüp büyügen soñ añlap başlay. Onıñ içün men böyle bir, menim tevsiyelerim, tileklerim bar. Endi men bilmesem, çoq balalar kördiler. Birden kelecek yılda belkim de çoqça masal peyda olur. No, belkim de, bu pek yahşı bir quvançlı haber. Birinci de, sen olarğa örnek kösterdiñ. Olar saña baqıp, senden ögrenip, olar da soñ köresiñ nasıl ola. Mına bu güzel, sen güzel destek ettiñ, demek güzel olarğa yol kösterdiñ. Pek yahşı. Em daima öyle olsun. Yahşımı? Yahşım ablâmi taposu men kelecek yıl yazacağım. Masal, dedi, ablâmet yapar. Toqta, ablâmet seniñ sınıfından? Senden beraber oquyasan? Yoq, öğrengen, o bir yılğa meni büyükçe, olar Meleknen beraber qatnaylar, e. Aha, ya seniñ sınıfından qaysı biri, kimler oldı, ya, aytsañ? No, Adile dostum edi. Adile dostum? Stadianen. Endi musafirimizden seyircilerge sual. Bu yaqında keçken tedbir, bir zamanda bar eken tedbiri, yarışı, kimniñ, nasıl insannıñ, nasıl yazıcınıñ hatırasına bağışlandı? Mına böyle bir sual ola. Bu sualge doğru cevap bergen insan Armançıqqa yarım yılğa abune olacaq. Sağ olñız!